бик күп кунаклар, бик күп халык җыелган. Чынлап та бүген шундый истәлекле көн. Шундый матур вакыйга бүген инде үзебезнең якташыбызны, үзебезнең дустыбызны, туганыбызны, биек шәхесебезне искә алабыз, Шәфәгать Салиховны. Бик зур рәхмәт аңа, бик зур рәхмәт аңа. Без инде аның турында бик күп, бик күп яхшы әйберләр әйтә алабыз. Ул инде менә э, атказанган мәдәният хезмәткәре шушы авылда туган, шушы авылда укыган, мәдәният йортында Мәктәптә эшләгән, үзенең ансамбле булган. Менә шунда инде ул рәхәтләнеп үзебезнең Тапшуган авылы халкы белән, үзебезнең дусларыбыз белән матур итеп эшләгән. Аннары инде Чаллыга күчкән, Салават Закиевичның төркемендә күп еллар, күп еллар беренче баянисты булып эшләгән, аннары инде үзе эшләгән менә монда Кираметдинов Руслан, калган җырчылар белән, әйе, Илгиз Закировлар белән эшне алып барган. Кызганычка каршы инде бүген ул безнең белән юк, но без аны беркайчан да онытырга тиеш түгел, онытырга тиеш түгел. Һәм инде менә бүген без аны искә алып, аңа истәлек тактасы ачабыз бергәләп. Аның инде аңа багышлап инде фестиваль ачып җибәрәбез. Гармунчылар фестивале, ул әле республикада андый фестивальләр юк. Менә иң беренчесе инде аның хыялы да бар иде. Менә шушы үземнең туган авылда, менә шушы фестивальне оештырырга дип, без инде аны менә бергәләп уйладык гаиләсе белән. Әйе, аның истәлегенә менә шушы фестивальне бүген багышлыйбыз. Менә килгән кунакларга, коллективларга барысына да бик зур рәхмәт. Барыгызны да котлыйм, тәбриклим һәм инде

Ул үсте шундый семьяда, шундый әти-әниләре аның бик тәртипле, акыллы. Безнең авылда әзрәк кенә теге крутой сөйләшә торган хәл бар бит. Әхәт әби безгә иярә алмады, андый сүзләр сөйләшә алмады ул. 55-56 елларда Авылда ут юк, и җәмәгать, аңа шаккатасыздыр инде сез. Электр юк, телевизор юк, радио юк. Шаккаткыч, ну яшибез. Ну бер нәрсә бар, гармун бар. Тальян гармун бар. Ул да булса кемдә? Шәфәгатьнең әтисе Әхәт абыйда. Без менә яшь вакытта шушы Әхәт абыйның матур итеп уйнаганын, аңа сокланып, шаккатып үскән буын кешеләре. Шушы Әхәт абыйның уйнавы миндә уятты шундый бер ничек дип әйтим. Мин аның шикелле буласы килә иде инде, аның шикелле уйныйсы килә иде. И бик тиз генә өйрәнеп тә киттем. Менә Әхәт абый шикелле уйнарга тырышып бер генә көй уйнап карыйм. Ул гаиләдә салынган инде аңарга бу тырышлык. Белемгә омтылышлы булуы. Шуны күрсәтеп тора. Бер еллык иптәшләреннән авыру нәтиҗәсендә бер ел Соңга калып укыган укучы бер ел эчендә мөстәкыйль рәвештә үзе бөтен предметларны үзлегеннән өйрәнеп, экзамен бирде ул. Исең-акылың китмәле һәм иптәшләре белән бергә бетерүгә иреште. Барыбыз да аны һәрвакыт истә калдырачакбыз һәм ул безнең генә түгел, бөтен татар дөньясы аны истә калдырачак. Чөнки әле мин шаккаттым бер кыз гайберне генә сөйлим, училищедан кайткан малайлар, культпросвет училищедан. Мин дим, нәрсә сөйләшәләр микән? Син шәпи сыман уйнамыйсың, менә шәпи сыман бу төшен уйна ди. Мин дөрес ишетәм микән? Ул бит безнең шәпи инде ул.

иң зур кешесе. Дуслар, без кызганычка каршы, менә улларыбызның бөек икәнен югалткач кына аңлый башлыйбыз. Чыннан да, талантлы шәхес. Инде мин Сара Садыйкова исемендәге сез Чаллыдан килгән кешеләр монда күп, концертлар залының директорымы. Шәфәгать Әхәч миңа керми калган көннәре сирәк булгандыр, теге яки бу вакыйганы инде үзара сөйләшеп, җырчыларга кайчагында бәя биреп, Күңел ачып, сөйләшеп, чәй эчеп менә шулай аралаш- э, аралашып аерылыша идек, дуслар. Әгәр дә Шәфәгать Әхәтшне сез хөрмәт итмәсәгез, мин карыйм монда Чаллыдан күп, бүтән төбәкләрдән килгәнсез әйме. Бу кадәр халыкны күз алдына китерүе чыннан да авыр булыр иде. Аңа иң зур бүләк, аңа иң зур истәлек, менә бүген аңа истәлекле такта а- э, ачу һәм инде Менә тап шуганда Мартин Зуфарович бу монда узадыр бит инде әйме. Аздакайда да аның исеменә багышланган музыкаль гармунчылар фестивале оештыру иң зур бүләк, дуслар. Шәфәгать ул күп бирде, күп кешеләргә ярдәм итте. Чөнки аның исеме дә менә Шәфәгать дигән, шәфәкъ ничектер, шәфәгать ул йомшак. Ул кешегә ярдәм итергә туган кеше ул. Менә гомере никтер тиз өзелде. Ана тотынмай. Аннан соң шәфәгатьнең бер ягы бар иде. Ул бик нечкә күңелле музыкант, музыканы нечкә тоемый торган, аппаратураны тоемый торган, әлеге зур артистлар килеп, аңа аппаратураны көйләтәләр иде. Бик ярдәмчел кеше булды. Хәзер инде менә Лариса балалары бар шулай ук бергә торабыз, бергә көн саен күрешәбез. Мин инде аларга сабырлык телим. Бергә бергә шулай яшәрбез. Шәфәгать инде халык, ул халык күңелендә мәңге сакланыр. Кемдер ачыш белән керә, халык күңеленә нәрсәдер ачып инде. Ә шәфәгать менә керде ул үзенең баяны, гармуны, музыкасы белән.

Чөнки бүген шәфәгатьнең исемен мәңгеләштерәбез. Шушы чараны хуплап алган район башлыгы Марсель Захарович, аның командасына, Гүзел апа, сиңа, авыл халкына, шәфәгатьнең дусларына, килгән артистларга чын күңелемнән, гаиләбез исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Шәфәгать бөтен гомерен сәнгатькә багышлады. Гаиләсен, Балаларын, туганнарын, дусларын бик яратты. Ярдәмчел кеше булды. Шәфәгать тыныч йокласын өчен балаларыбызны аякка бастырып зур тормышка Әзерләсә мәе бурычым үтәлер дип уйлыйм. Барыгызга да исәнлек саулык телим. Берегезнең дә ишекләрен кайгы җиләре какмасын. Бик зур рәхмәт кайтканыгыз өчен. Шәфәятне хөрмәт итеп, бик зур рәхмәт.

Шәфәгать Салиховның балаларына бирелә. Рәхим. Шәфәгать абый белән ике меңенче елда танышкан идек, журналист буларак мин аңардан интервью алдым беренче тапкыр. Аннары инде безнең дуслык шулкадәр ныгыды, аралашып киттек. Аннары инде без мәҗлесләрне бергә алып бара башладык. Ун елдан артык иң беренче булып мәҗлесләр алып баруда башлап җибәрергә ярдәм иткән һәм беренче мәҗлесләремне аның белән башлаган идем. Ун елдан артык бергә эшләргә туры килде. Шулкадәр тыйнак, акыллы, беркайчан да мәҗлескә соңга калмас һәм сине беркайчан да мәҗлесне өзәр дигән уйлар башка да кереп карамады. Ул шулкадәр төгәл, әйткән сүзен үти торган ир-ат иде. Менә мондый хәлнең килеп чыгуы бик аянычлы, бик зур югалту татар халкы өчен. Һәм инде менә бүген үзенең туган авылында Бик матур чара, аңа истәлек тактасы ачылды, гармунчылар бәйгесе бара. Бу, мин уйлавымча, бик кирәк. Һәм инде шундый матур авылдан, әле сөйләшеп тордык, бу авылда бик күп гармунчылар, бу авылда гармун уйный белмис, беләсеңме дип сорау кешене, ир-атны мыскыл итү шикелле яңгырый, чөнки бу авылда Барлык ир-атлар да гармунда өздереп уйный, дип әйттеләр. Шуңа күрә Шәфәгать абыйның шушы авылдан гармунчы булып танылып китүе, ул инде гадәти күренештер дип уйлыйм. Илдар Газиев, шушы авылныкы, Татшүганныкы. Бергә уйнап үстек Шәфәгать белән, бергә эшләдек. Ул уникаль кеше инде ул Шәфәгать. Шуның өчен аның ул көчле баянист, иң көчле музыкант һәм без аның Шушы баянистлар конкурсы дип тә, бәлки фестиваль итеп тә, бәлки гармонистлар конкурсы итеп киләчәктә дә һәр елны үткәрергә җыенабыз. Менә шушы зур эшне башлап җибәрдек. Аллага тапшырып, һәм ул дәвам итәр дип уйлыйм мин Алла бирсә. Мияссарова Гөлсинә Зәкәрия кызы Азнакай районы Тапшыган авыл җирлеге башлыгы. Бүген Азнакай районы Тапшыган авылында бик зур истәлекле вакыйга Татарстан Республикасының аткаланган мәдәният хезмәткәре Шәфәгать Салиховны

Һәм инде бүген авылыбызда аның истәлегенә истәлек тактасы ачу булды. Бүгенге чарага бик күп районнардан килделәр. Сарман, Баулы, Мөслим, э, Җәлил, э, бик 7-8 районнан килделәр ярмунчыларыбыз. Һәм инде үзебезнең авылыбыздан чыккан авылдашларыбыз барсы да бу чарага кайттылар. Бертуган Салиховлар, алар бик ишле гаиләләр. Бүген инде менә бөтен төрле яктан, күрше-тирә авыллардан җыелды халык. Һәм Бер егет гармун сайлый дигән фестивале бара авылыбызда. Аның исемен мәңгеләштерер өчен, күңелләрдә кабат аның иҗатын барлау өчен һәм әлеге чара истәлек булсын өчен үткәрәбез. Мин инде үзем Мөслим районы Баек авылы җегете Габидулла Хөрмәтуллин. Миңа хәзер 66 яшь. Моннан 30-31-32 еллар элек мин ягым дустым, баянист, мәшһүр баянист э, Шәфәгать Салихов белән таныштык. Бергә инде чыннан да сәнгать э, җыр өлкәсен э, Салават килгәч, Салават белән бер ел эшләдек. Бик матур гомерләр узды. Үтте дә китте гомер менә уже ничә еллар безнең Салават, Шәфәгать бергә дуслашып эшләп йөргәнгә. Хәзер инде нәрсә дип әйтәсе килә? Мин бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә менә шушы Ознакай районының администрация җитәкчеләренә, авыл хуҗалыгы җитәкчеләренә, э, Татшылганның җитәкчеләренә бик шундый матур иттереп кичә оештырганнар. Шәфәгать дустымны искә алу э, кичәсе оештырганнар. Бик зур рәхмәт аларга. Чыннан да гомер әле бара. Нишлисең бит инде, шәфәгатьнең күрәсе шулай булгандыр. Алар инде вафат булыр алдыннан гына иптәш белән минем студияга килеп бер җыр яздырып киттеләр. Ул шундый минем карчыгым, минем картым дип кенә берсенә берсе сөйләшеп, матур иттереп яздырдылар җыр. 60 яшьлегенә, шәфәгатьнең юбилеена бу яздыру, бу яздыру минем күз алдында Хәзер дә бүген дә менә бүгенге кебек күз алдымда тора. Ул гомергә калсын иде дип уйлыйм. Нәрсә әйтәсем килә, дуслар, барыгызга да ныклы сәламәтлек. Татар халкы яшәргә тиеш. Яшәргә тиеш, дус булырга тиеш.

Мин Руслан Керамудинов булам. Без инде шәфәгат белән 6-7 э, ел бергә эшләдек. Дөресен әйткәндә, бик ачык күңелле кеше иде бер кайчанда. Мин ардан начар сүз ишеткәнем бер кайчанда булмады. Пессимистик рухта яшәмәде ул бер кайчанда гел оптимистик рухта яшәде. Бик сагындыра. Бик сагынабыз. Чөнки аның кебек баянчылар дөресен әйткәндә иҗат юлында бик сирәк. Ул бит җырчыны җырлата иде. Ә безнең хәзер кайбер баянистлар үзен күрсәтәм дип теге уйлар. Я ашагалар, я артык алалар. Ә Шәфәгать абыйга җырлавы үзе рәхәт иде шулай иттереп. Бик яхшы кеше иде һәм инде э, менә бик матур авылында, Датшоган авылында шундый кичә уздырганнарын өчен чын күңелдән зур рәхмәт Азнакай муниципаль районына аның башлыгына бик зур рәхмәт. Һәм инде без бик шатмыз шундый матур авылга, шундый мәҗлескә килгәнебез өчен Шәфәгат абыйны искә Алганыбыз өчен дә һәм барлык безгә генә түгел, барлык авыл халкына зур рәхмәт әйтәбез килә. Бу бәйрәм турында бер ике сүз Бу беренче мәртәбә бит. Әйе, бу бәйрәм э, әле э, беренче тапкыр үткәрелә. Миңа караса, бу мәҗлес үзгәрергә тиеш һәр елында. Чөнки Шәфәгат абый безнең инде ул андый мәҗлесләргә лаеклы кеше. Һәм инде Азнакай районындагы шундый дәрәҗәле кешене искә алу инде ул бик зур эш. Рәхмәт. Ак юлларым алда, йөрәгем талма, талма инде ярсып тагын бер. Кайтамын да илгә, туып үскән җиргә,

шәһәребезнең гармунчылары иң оста гармунчыларын алып килдек бүгенге бу мероприятиегә чөнки шәфәгать барыбыз өчен дә якын кеше барыбыз да хөрмәт итә торган кеше шуңа күрә без бу Бәйрәмнән читтә кала алмадык. Э, музыка мәктәбендә укый, дүртенче елын укый. Дүртенче елны бетердем инде, әйме? Дүрт класс бетердем. Шуңа күрә хәзер инде сәхнәгә тартабыз, практика кирәк, э, ни кирәк. Э, шул сәхнәдә йөрсәң генә, күңелле сәхнәдә йөрсәң генә дәртләнеп, уйнарга, өйрәнергә мөмкинлек булыр. Менә үземә алмаш булыр дип, үземә алмаш булыр дип, э, чөнки үзем гомер буе гармунда, баянда уйнадым, э, үзешчән сәнгать белән шөгыльләндем. Хәзер дә э, ансамбльләрдә уйнап йөрим, ансамбльдә уйнап йөрим, ансамбль белән концертлар куеп йөрибез әле. Менә онык үсеп килә, ул да баянчы булсын дип, бәлки гармунчы да булып китәр. Аны да алып килдек, инде шушындый урыннарда катнашып, илһам алар, дәртләнеп Уйнарга өйрәнер дип ышанып калабыз. Мин карадым ничек ул уйный һәм э, мин дә аның артыннан баянда уйныйсым килде. Бабай белән уйный башладым.